L-ilma tal-vit, tajjeb biex tixorbu? Iva, l-ilma tal-vit huwa tajjeb għax-xorb għaliex qabel ma jasal fil-vit, jgħaddi minn ħafna proċessi differenti ta' purifikazzjoni u jkun ikkontrollat kontinwament biex ikun żgurat li jkollu kwalità tajba ħafna. Taf minn fejn jiġi l-ilma tal-vit f'darek? L-ilma tal-vit tagħna huwa fil-fatt taħlita ta' ilma tal-pjan, jiġifieri ilma tax-xita l-iskula fil-blat, u ilma baħar imtella' minn bjar fondi imħaffra fil-blat tal-franka madwar il-kosta. L-ilma estratt jiġi ffiltrat taħt pressjoni għolja sabiex jitneħħielu l-melħ. Dan il-proċess jissejjaħ reverse osmosis u jseħħ fi tlett impjanti li għandna madwar Malta, f'Pembroke, Arlapsi u ċ-Ċirkewwa. U dalwaqt fir-reverse osmosis ġdida li qed tinbena f'Ħondo ir-Rumien, Għawdex. L-ilma prodott ikun ippumpjat lejn ir-riservi fejn jitħallat mal-ilma tal-pjan estratt u jkun diżinfettat billi jiżdied ammont minimu ta' klorin, biżżejjed biex joqtol kwalunkwe batterji fl-ilma, iżda baxx biżżejjed biex ma jkollu l-ebda effett fuq saħħitna. Sakemm ikun fir-riżervi, jinġabru diversi kampjuni tal-ilma maħżun għall-analiżi fil-laboratorju. Ladarba jirriżulta li kollox huwa sew, l-ilma li jkun tajjeb għax-xorb jibda triqtu lejn darna. B'mod regolari jsiru testijiet fuq kampjuni meħuda f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex sabiex ikun żgurat li l-ilma jibqa' sikur anki fi triqtu lejn l-invit fid-dar. Kif tistgħu taraw, hemm ħafna xogħol li jsir wara l-kwinti sabiex l-ilma li jasal fid-djar tagħna jkollu l-kwalità u l-purità neċessarja li jagħmluh tajjeb għax-xorb. Madankollu, Malta għandha l-aktar rata baxxa ta' konsum tal-ilma tal-vit għax-xorb fost il-membri tal-Unjoni Ewropea. Dan mhux għax l-ilma għandu kwalità baxxa. Ir-raġuni ewlenija għall-konsum baxx tal-ilma għax-xorb Hija togħma. Din il-kwistjoni qed tkun indirizzata permezz ta' proġett kbir iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bl-isem Towards a Net Zero Impact Utility. Dan ser ikun qed itejjeb il-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-ilma tal-vit, b'impatt konsidurevoli fuq it-togħma tal-ilma. Il-poplu Malti se jkun qed jibbenefika minn dan il-proġett fuq diversi livelli. L-ilma tal-vit b'togħma aħjar għandu jnaqqas l-ammont ta' ilma li jinxtara fil-fliexken tal-plastik. B'hekk, Jitnaqqas l-ammont ta' plastik użat, filwaqt li jitnaqqsu l-ispejjeż għaliex l-ilma tal-vit hu orħos ħafna mill-ilma tal-flixkun. Kif qed taraw, billi nieħdu ħsieb u nuru interess f'dan ir-riżors naturali u essenzjali, qed inrawmu f'pajjiżna kuxjenza aktar b'saħħitha dwar l-użu tal-ilma. Għal aktar informazzjoni, żur ilma.org.mt. L-ilma, ibda minnek! Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.